Zo mino dihlak CDF tonzang ah fonh in thazaang thar he hmai nawr dingin CDF tonzang chairman nih chim. CDF tonzang chairman Pu Thang Suang Hmung nih cun chungtel hun dihlak tel in Zo mino vialte cu CDF tonzang ah a rianremnak in fonh dih ding le thazaang thar he hmai nawr dingin a chim. Dothlennak chungah harsatnak hmunhmun ruangah aa din cangmi mino hna a tucaan hi thazaang thar he hmai nawl dingin CDF Tonzang Chairman Pu Thang Suang Hmun nih Pu Nusha ah theihternak a tuah. Vawleicung hmunkip phan CDF Tonzang ralkap unau hna a rianrunnak in thazaang thar he hmai nawl dingah i fomh dingin kan sawm hna. A liamcia thil kong kaltak in thazaang thar he hmai nawl hna usih tiah a chim. Tonzong khuapi cu ZRA le ralhrang nih thazaang tam ngai in an luhhnawh hna caah caan karlak ah kan chuahtak. A rauh hlan ah Tonzong cu duhzung duh lo zongah lakṭhian a si lai tiah a langhter fawn. Tonzong khua cu Chinland Council ralkap hna nih thonghnih kulili biangreitlik thla ah an rak lak hnu ah hmunram ngeitu CDF Tonzong nih mizapi ukhruainak an kalpi a kum hnihnak ah ZRA, EC le ralhrang nih thonghnih kul ruk biangreithlep hlei kaw ah an lak ṭhan. Hakha Thantlang lampi kan uk khawh cang tiah ralhrang nih chim. East Lairam, Hakha le Thantlang pehtlaihnak zalampi cu ralhrang nih kan uk khawh cang tiah ralhrang nih thonghnih kul ruk pur hlei khat ah an thanh. Pur nili thok khan Hakha Falam lampi cu on khawh dingin ralhrang nih ral hmai ser in Chin hriamtlai nih an uknak Sitri tlang cu Pur niruk le Awtaw tlang cu pur ni sarih ah le Fawntung umnak cu pur ni riat ah an lak. Pur ni kua zanlei ah ralhrang nih an tlaih hipnak Thantlang khuachung an rian hmun hlunpi ah an lut in hmun an khuar i tuhi Thantlang pehtlaihnak lampi cu ralhrang nih an uk kong anmah lila nih an thanh. Ralhrang nih cun zalampi kan tlaih dih cang caah eidin herhhai phorhnak le motor in siseh mizapi zong caankel in um kal khawh a si cang lai tiah an thanh fawn. Kum thong hnih kul le thum no hong thok khan Thantlang khuapi chung ralhrang kem hna cu Chin hriamtlai hna nih an lak pah hna i Thantlang khua chung ah ralhrang nih an uknak le Chin hriamtlai nih an uknak tiin an um. Kumthong nih kul ruk vaupi le biangrei thlap ah Falam tonzang cu ralhrang nih thazang tam ngai nih an lak hnu ah Chinram ah ralhrang thazang tam ngai chap a si. CDF Zophei ram headquarter ah ralhrang nih bom thla in ngandamnak chung ṭuan nunnak liam. Thong nih kul ruk pur hlei khat ah East Lairam Thantlang peng Zophei ram ah hrambunh Chinland Defence Force Zophei, CDF Zophei headquarter le Kiangkap ah ralhrang nih vanlawng in bomb a thlak. Ralhrang nih bomb thlak ruangah Zopheiram Council ngandamnak lei chung ṭuan Secretary May Van Dawt Chin, Chinchin kum kul le riat a nunnak a liam i minung palinak tlawm lo nih hliam an tuar. Ralhrang nih hin zinglei suimilam pariat le cheu le pakua le cheu ah Iak-uanṭhi zero pahnih in voi li, iak-uanṭhi zero pahnih in voi thum, JF seventeen Thunder pahnih in voi hnih le MAG kul le kua pakhat in voi hnih, raldohnak vanlawng pasarih in voi hleikhatnak tlawm loin bom sawm thum leng a thlak. Russia nih CDF Zopheiram headquarter le Kiang-Kapa bomb a thlak caah khuami hna cu ruah sur lakah ralzam in an um hna, tiah theih a si. Nunnak liammi Vangdawt Chin hi University in Monywa ah phunglam Law sianginn kai a si i aa lim manh hlanah ram a buai i CDF Zophei ah ram le miphun caah rianṭuan in an umnak tiang a pek. Pu Si Ngun Lian Cung nih Delhi ah Lai phungthluk cauk a tlangzarh. Thonghnih kul le ruk pur niriat ah Lawngtlai West bialtu mla le Lawngtlai Vengpi bialtu MDC Pu C Ngun Lian Cung nih Delhi ah Rev. Dr. Ruth Biak Chhai nih a ṭialmi Lai phungthluk biathuk zanga cu Delhi ah a tlangzarh. Hi cauk tlangzarh ah hin Pu C Ngun Lian Cung nih cun hi cauk ah hin Lai biathuk tampi aa tel. Cauk biapi le Laifa hna caah cauk sunglawi a si. A cawtu le a reltu paoh nih Lai biathuk tampi an i chap lai kaa ruahchan, tiah a chim. Hi caan hmannak ah hin Lawngtlai Race bialtu mla le Lawngtlai Vengpi bialtu MDC Pu Si Ngun Lian Cung, Thai Sung, PKR Chingpui cu International Emmanuel Revival Altar, New Delhi nih roca an pek.

Green Mizoram Decang tuak ah Lawngtlai ah Office Department kip cu hmun kip ah ṭhen in thingkeu in pahra cio an phun. Kan ram neihchun hi nang le kei nih daw le rem in kan zohkhenh lo cun midang nih an kan zohkhenh pi lai lo. Mah le zawn cio ah na ram le miphun caah thil hmete tel thilṭha tuah law na tu le fa caah ram nuam ser tim ve, tiah Central YLA Media Committee Lawngtlai nih an langhter. Lawngtlai Zipeng le CYLA office barrels tonnak kan ngei. Thawhnih kul ruk pur ni hra chun suimilam hleikhat ah Deputy Commissioner Lawngtlai Office Chamber ah Zipeng Pu Donny Lalruatsanga nih Central YLA office barrels hna tonnak a ngeih hna. Pu Donny Lalruatsanga nih cun Central YLA office barrels hna sinah lunglawmh biachim in rithai dohnak kalpi cuahmahmi ah committee kip um hmanh seh CYLA he kan hmalaknak kan i theihpi a herh. Rithei deuh hleiah foreigners le chawlehnak kongkau zungah hmalak ding tampi a um. State cozah ah preliminary SOP hna a si i tu thla chungah approval hmuh ruahchan a si tiah a chim. Zipeng nih cun CYLA, LWA, MHEP hna cu District Administration hmalaknak ah nan biapi ngaingai. Cozah kutke nan si, ṭuankhat peng a herh, Lawngtlai District cu ritthai lakin a thian i hmalaknak kip ah ṭuanpi dingin kan sawm hna tiah sawmnak zong a chim. Tonnak ahhin hmalaknak phunphun zoh nolh a si. A hleiin Operation Jericho kalpi cuahmahmi ah DRS, CYLA he ṭuankhatnak cu conglawmh phu a si. Tu dirhmun ah Lawngtlai ah Cakma Zu hi a lut ngaingai. Ritthai taktak hi cu Lunglei le Siaha leiin a lut bik. Hi zuu le rithai dohnak ah a luhnak thei a si bantukin hrawng duh in hmalakhat siseh teh a si i, CYLA lei zong nih rithai dohnak caah an herhaimi an chim i, Zipeng nih cun a si khawh chungin tuaktan a si lai kong a chim. Tonnak ah hin Central YLA office barrels hna tlamtling tein an i tel i, Zipeng nih lunglawmh biachim in tonnak dih ter a si. Chief Executive Member Pu Si Lal Sawmzuala nih LADC office cheukhat ṭhial ning ding kong ah residential sukul a zoh. Thawhni kul rukbur ni riat ah Chief Executive Member LADC Pu Si Lal Sawmzuala nih cun residential school college veng cu ve in LADC main building dirhmun a ṭhat ti lo caah office cheukhat ṭhial ning ding le hmunhma le building hna man ngei deuh in hman a si nakhnga College Veng VC le YLA hna he an zohchih. LADC Executive Secretariat Main Building hi a kum tam ngai cang caah le a dirhmun a him ti lo tiah ruah a si caah LADC office cheukhat hi office sakṭhan a si hlan chia ah residential sukul, college veng ah ṭhial siseh ti a si. Cun hi hmunhma le building hi zaanglekmi caah sullam ngei deuh in hman a si nakhnga College Veng khuatlang hruaitu hna ruahnak le nawlnak an tuahmi a hmun ah zoh colh a si. Hi zohṭihnak le cehhmai kongkau ah JAD LADC nih building um ning ding le room um ning ding kherhlai i department le office i ṭhial ning ding khuakhamnak ngei ding in rian pek kan si. Cun CEM nih hin EM quarter hmunhma College Veng cu zoh in tiluannak ser ding kongkau khuakhannak tuahmi a hmun ah a zoh colh. CEM hi Pu Si Hrang Ṭhianga, Executive Member, Pu MC Lalbiakliana Vice Chairman, Planning and Development Board, Pu Lalthan Ziara, Executive Secretary, LADC, le official nih an zulh. Lai pasalṭha hna cung lawmhnak thiam hman a si. Thawngnih kul ruk pur ni riat zanlei suimilam pathum le cheu ah Lawngtlai Bazaar Areo paki ah Fort National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship thawngnih kul le ruk Rashtriya Raksa University Gujarat tuahmi ah Lawngtlai District Player Mizoram aiawh in aa thawhmi pasalṭha hna cung lawmhnak thiam hman a si. Hi ca hmannak ah hin LADC ah EM Sport zohkhenhtu Pu Si Hrang Ṭhiang le Central YLA President Pu Lalrothanga nih biatawi an chim. Fourth National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship thawng hi kul ruk cu Biangreithlap Kulekua in Pur ni hnih tiang Rashtriya Raksa University, Gujarat ah tlamtling tein tuah a si. Hi championship ah hin Mizoram team aiawh dingin Lawngtlai District in player thim mi an kal. Player pali lakah pathum nih teinak an hmuh. Lawngtlai District in middle lami hna cu pakhatnak Tilalchuanpuia Son of Tilalhriatpuia Thingkah kg sawmnga le panga, senior men category-ah gold medal, pahnihnak Joshua C. Lalrindika Son of Peters T. Lalrinngeta Bazar Veng